Uh, cymal 5 uh, yn taith ni, uh, yn dechrau yn lle gnaeth y cymal ola orffan, sef maes parcio Pen Tywyn yma ym Mhorth Neigwl. A da ni'n anelu am fynydd Cilan. Mae mynydd Cilan, fel y gwelwch chi yn fan cwm mlaen i, Da ni'n anelu am fynydd Culan, um, lle oedd yna gloddio ac ardal ddiwydiannol bwysig um, ers talwm, ac os uh, edrychwch chi am bentre Llanengan y tu ôl i mi, mi welwch chi simne tan rall, ddim i'w weld yn glir iawn ar y camera, ond simne tan rall oedd yn dod â ocsigen um, i'r mwynglawdd i'r mwynglawdd plwm. Mi gafodd y, y, y simne fawr i ddod â ocsigen. Um, hi adeiladu yn 1878 simne tan rallt arwydd pendant o'r ardal ddiwydiannol yma oedd yn cael ei defnyddio i gloddio am blwm a mi fyddai'n sôn rhagor am y cloddio wrth i ni anelu am fynydd Culan ymhen dwyreiniol Porth Neigwl ymlaen â ni ac fel y gwelwch chi mae'r môr heddiw yn, um, yn berwi. Bae Ceredigion yn ei holl logoniant. A da ni wedi mynd heibio enwa hyfryd ar fynydd Cilan, trwy'n y ffosle, trwy'n carreg y tir, trwy'n y filfran, trwy'n Cilan, a dyma ni ar drwy'n llech y doll. Olion o fringair wedi bod yma, ganrifoedd yn ôl, Ac erbyn hyn, gyda llaw, mi ydan ni wedi croesi i'r trydydd cwmwd o dri yng nghantref Llŷn. Mi ydan ni bellach yng nghwmwd Afloigion. A da ni'n edrych ar borth ceiriad o'n blaenau ni. Ac mi awn ni am borth ceiriad. Uh, yn fan hyn, dros yn ysgwyddi, mi welwch chi glogwyni pared mawr, serth, ychal, Coeliwch neu beidio, mi oedd pobl leol ers talwm yn mynd ar raffa i lawr coglini Pared Mawr i gael wya gwylanod a go brin bod iechyd a diogelwch ynddi y bryd hynny. Ac yna, dyna chi borth ceiriad, porth ceiriad. Ac os edrychwch chi ar fap o Benrhyn Llŷn, ar ochr ddeheol y penrhyn, mae yna fus a bawd fel hyn. Mae yna fus a bawd fel hyn yn y gwaelod, Ac yn y canol, mae Porth Ceiriad felly, ie, dyma chi'r traeth llydan sydd yng nghanol y bys a'r bawd yng ngwaelod Penrhyn Llŷn. A mi awn ni am y pared mawr ac heibio uwch ben Porth Ceiriad rwan. Hael Ionawr cynnar ar Borth Ceiriad. Mae yna ddega o syrffwyr

Ar ochr draw iddyn nhw, mae cerig y trai. Mae cerig y trai i'w gweld ar lanw isel. Dwi'n meddwl bod fi'n gweld i congol nhw. Ond ia, cyn heddiw mae pobl wedi meddwl bod yna drydydd yn nes, ond cerig y trai ar lanw isel i'w gweld um, yn, yn glir. Ac yn fama, fel sonis i, uh, y sydd oedd fflat hiw piw. An oedd enw'r fflat. Nes i sôn am hynny gan harach ar y daith. Uh, mi oedd na briordy ar yr ynys ddwyreiniol yr ochr draw fan cw. Lloches i fy nachod. Gafodd ei chwalu yn y pen draw mewn storm yn 1887. Y flynyddoedd wedyn, coeliwch neu beidio, mi oedd na ymdrech i droi'r ynys yn hafan i noeth lymunwyr ar yr ynys ddwyreiniol yr ochr draw fanna. Ond methiant fu hynny. Ia, goleudy ynys Sant Hidwel uh, y tu ôl i mi. Ar yr ynys orllewinol, ar yr ynys orllewinol um, mae'r goleudy. A mi oedd yna adroddiad yn 1863 yn deud fod na gymaint a 206 o long ddrylliadau wedi bod yn ardal Porthdin Llaen yn y chwarter canrif Aeth heibio. Rwan, mi oedd 'na oleudy ar Ynys Enlli ers 1821, ond be oedd wedi digwydd yn y cyfamser oedd mi oedd gogledd Bae Ceredigion wedi prysuro wrth i lechi Blaenau Ffestiniog adael Porth Madog a'r llongan mynd a dod yn y moroedd y, y tu ôl i mi. A mi oedd hynny wedi prysuro'r môr yma'n ofnadwy, a doedd y llonga oedd yn dod i Borth Madog neu'n gadael Porth Madog ddim yn gweld goleudy Ynys Enlli. Felly, mi gafodd y goleudy ar Ynys Sent Idwal y tu ôl i mi ei adeiladu ym 1877. Na ni felly'r ynys ddwyreiniol a'r orllewinol, a nes i sôn am gerig y trai, a dyna nhw yn y canol yma yna, sydd wedi taflu llongwyr cyn heddiw, meddwl bod yna ynys arall. Ond ia, cerig y trai yn fanna, y tu ôl i ynysoedd Sentidwel. Ac yn y cefndir, mynyddoedd Meirionydd. Uh, a mi ddewch chi lawr y llwybr, porth bach ar y dde, penryn du, a da chi'n dod lawr am machroes. Ac ar y llwybr, neu wrth ochr y llwybr yma'n hyn, dyma chi ystafell injan penryn du. O'n i'n sôn am y gweithfeydd plwm a'r mwyn gloddio mawr yn yr ardal o lan engan ar draws y tir da ni wedi i, i droedio. Ac ia, ystafell injan Penrhyn Du, injan yn pwmpio dŵr o waith plwm Penrhyn Du oedd hwn, gwaith ath i ben yn y 1890au, neb cweit yn siŵr um, o'r union ddyddiad. Y math yma o du injan yn cael ei adnabod fel y tu injan Cernywaidd, y tu injan Cernywaidd. A mi alla hwn fod wedi adeiladu gan gloddwyr o Gernyw ddath yma am y math yma o waith gyda llaw. Os welwch chi nodau fel hyn, history points, maen nhw'n ddefnyddiol iawn iawn iawn ar, ar lwybr yr arfordir, mae yna wahanol rai, felly as newch chi lawr lwytho'r app cyn dechrau ar eich taith a wedyn sganio, mae'r wybodaeth am y math yma o lefydd ar gael. Ystafell Injan, Penrhyn Du.